Harh vang hmel fahran hi Chhuana hnenah a chuan a lo kal a, Thianpa, i lo dang ve dawn a ni maw? Eng nge i hming leh i case? a ti thar thar a. Lalram Chhuana pawng sual case? tih chauh in Chhuana chuan a chhang a, chu mi chu a kal sawn leh thuai a. Rei lo te ah chuan tlangval dang pahnih hruai in a lo kal leh a, an mitmeng leh chet dan atang chuan an nelawm lo hle a. A lo kal hmasa bera khan Lalram suan a maw i hming kha? Tin i case kha pawng sual i ti maw kha? Chang deuh fel fawl hian a han ti a. Chuana chuan anmahni pawh en chuang lovin bung deuh hian an ti alawm a ti a. Aw le, chuti a nih chuan kei hi Zohmangaih ah ka ni a. Ka thiante hi Zoramchhana leh Zoramtiamah an ni a. Jail chhung hi hnam thinlung pute rorelna hmunah kan awm chhung na nana chuan siam kan tum a, keimahni hian dan kan nei ve a, Zoram tana tuar ni lova, Zoram leh Mizo tihming hliau leh tih hmel hem vanga tang te chu ro kan rel sak ve thin a, Pawngsual thubuai nei i ni a, nang hi. I pawngsual chu Mizo hmeichhia a ni ngei ang tiraw? Ka han zawt fiah phawt teh ang che, a ti a. Chhuana chuan, Mizo hnahthlak chu a ni ngei a, mahse Mizo thinlung erawh chu a pu hran lo, a han tih chuan an pathum chuan an inmelh kual ralh ralh a. Chu chu enge a awm zia? Sawi fiah deuh a ngai ang. A nih leh i sual hlawh tling reng reng em? Zoramsana chuan a ti a, Sual hlawh tlin lam thil a ni lo. Mahse pawng sual case a ni lawm ni? An ti si alawm. I thu a va bung ve maw le? Sawk i nghakhlel lutuk deuh a ni ange, nghahhlelh vak chi a nilo asin, Zoram Tianga chuan a lo ti a. Engvang chiah chuan maw mi sawk in tum a? Mizo nula i pawngsual avangin Mizo hming i ti hliau hrim hrim, tih pah chuan Zoramsana chuan chhuahna hmaiah chuan a beng ta thuai mai a. Chuana chuan a bengtu mitah chuan a en kal mai a, Upa ngai thlap hian hnam thinlung pu in tih in ti khan min beng a maw? Kha kha hnam thinlung dik a ni lo, a suak a nih loh pawhin a nu a nih kha a ti ve ta hmiah mai a. Zo hmangaia chuan, Ramchhan, i kut a ram lutuk deuh hlek, lo ngawi tawh rawh, a nih leh chuan a. Mam thinlung suak leh suak lo chu han hrilh fiah teh, i sawi fiah thei ngei tur a ni, a ti a. Thil reng reng, a nihna tak hre chiang hmasa si lova rel mai mai emaw, kutthlak mai mai emaw, thil te nau zawk pawh tlin si lovin Zoram tana thil lianpui tih tum hi a mizo lo ka ti a ni, tiin Suana chuan a chhang a. An han ngawi vang vang a. Nakin deuhah chuan zo hmangaihah bawk chuan a dik viau mai. Thil kan lo tisual a nih chuan min hrethiam la. I chungchang thu a thil awm dan dik tak chu min han hrilh chiang teh a ti a. Tun hi pawngsual thu a vawi hnih min manna a ni. A hmasa zawk chu ni kum lam daih duhah khan a ni a. Dawrpui hnuaiah Aizawl milian fa. Tlangval awmtha duhlo pahnihin thingtlang nu bazar an ti buai a, chu nu thlavang ka hauhna lamah kan innuai deuh a, chu chu pawngsual case-ah an chantir a ni ber a, ka tang tak tak ta lem lo va, tunah erawh hi chuan ka nula hmangaih berin min phatsan a ni, eng emaw chen lo inhmelhriat tawh, hmangaih biahthu di pawh lo inhlan ve tawh thin i ti mai ang kan ni a. Phai lamah Veterinary Science sirin min kalsan a, mahni lawk khan a lo haw chho va, chu chu zanah Vanapa Hall kawt bulah ka hmu thut mai a. Kei amah ngai em em tu chuan tun hma ang tur emaw tiin ka lawm lutuk avang chuan han kuahsatliah ka han tum deuh mai pek a. Tunhma ang chu ni se, kuah satliah chu a haw bik awzawng lo vang a, in hre thiam mai ang a. Mahse, thinlung danglam daih mai hi Vairam atang chuan a rawn hawn chu lo niin min lo hre ta awzawng lo mai a. A tlangval hruai pathum lai chuan min khawih rawn ta phut mai a. Chu chu ka bawng sual case chu a ni a han ti a. A nih tak chu a tirah i sawi chiang mai si lova hriat fuh loh vang a ni. Bawng sual hi kan hmeichhia te tih bawrhvanna dinawm tak a nih avangin kan thik thu pawh kan ti chhe em atin a ni. Min ngaidam zawk a ni ang chu. Chawng hmangaihah chuan a ti a. Chhuana chuan, Hrethiam teh lu le a, kan ram leh hnam tana in thahnem ngaihna avang a ni a, lawmawm ka ti zawk a. Amaherawh chu, thudik hi a in phum ril hle chang te a awm thin a, chumi hailang hman lo hian rorelna fel lo ken koh hi a hlauhawm thin a ni. A nih, nangni in case eng nge ni ve thung? tiin a zawt let a. Zoramsana chuan nui tet chung hian, Keini case ve chu dawr hawn a lawm maw le? a ti a. Chutia dawr hun avang ringawta han tan chu a vaw mak awm ve. A sawi dawt mai ang. Milian pakhat a hlawh phu lo va, cheng mak ta duai tam man in sa. Mipuite pawisa hmang ching pentu. A inhliah khuh nana dawr siam a dawr thil te lah chu sorkar tangka a lei vek tih hriat reng reng mai dawr kha zanah kan va hawng ve a na kan thawh zawh hmain police an lo kal ta hlauh mai a min man ta mai lo maw le chutianga mi dawr han rawh ngawt mai chu a dik dawn em ni chhuana chuan a ti a zau hmangaih a bawk chuan tih chhan kan nei ve alawm. Kan ram budget hi sangkha zakua sawm sarih pahnih UT kan nih tirh a, budget hran kan neih ve atang khan kan han belh khawm chin thin a. Tuna kan awm danah hian lungngawi harsa kan tih a ni. Kan ram budget ah hian mitin in chanvo kan nei a. Chu kan chanvo dik tak chu kan chan chuan chak takin kan ram hian hma a sawn ngeiin kan ring a. Mahse, tuna kan kal danah hi chuan budget a san leh rethei leh hausa kar a zau tik mai a ni a. Chuvang chuan mipuite pawisa mahni tana call tam lutuk te hi chuan mahni thu chuan tumah an sihchhuah phal dawn chuangin a lang lo bawk a. Kan rawk mai ang a, rinawm leh thahnem ngai taka hnathawk ve thin. Kut hnathawktute hi an tlak chhamnaah kan tanpui ve dawn a ni ber mai, a ti a. Zoramthana chuan a tuai zawngin kan rawk inhut dawn a ni mai, a lo ti ve bawk a. Chhuana chuan. Zawhna pakhat zauh ka han zawt leh teh ang. Chutia mi dawr rawk atanga mi dang tanpui chu a dik tawk thei dawn em ni? Mizo hnahthlak vek kan ni si a, Churo Peter Chupei Paul tih ang chauh a ni mai lawng maw? A reng reng thu a, Politics hian dikna lo tla cham ta luah pawh ni se, Kohhran tal hian dikna tun din tumin hma a la mek tho a ni lawm ni? tiin a zawt leh a. A ni khawp mai. Mahse kohhran hmalakna hi chu keini chuan kan tawng khawp ta lo a ni. Ram rorel tu tha leh dik kan neih theih nana an thu chhuah te, rorel khawl in sik sawi dana fel lo an tih an sawi sial ngam te hi fakawm kan ti a. Amaherawh chu siam thatna hna tak tak thawk tur chuan hei bak hi chu an pen hlei thei dawnin kan hre lo a ni. Keini thlir dan chuan Kohhran pawh hi sum manga in a ropui tual tual a, chiahhlawh leh rawngbawltu nun a vang tual tual a. A puipa te hian Biram pu leh hruaitu hmel aiin hautu hmel an pu tual tual a, tin mihring kan lo pung tual tual a, inngaihsakna a tlem tial tial in a lang. Rawngbawlna kal zel turah sum a ngai tam telh telh a. A mite sum lak luh dan bih chianpui te pawh hi thawhlawm kiam hlauh vang emaw ni dawn ni, a harsa tan hle niin a lang ta a nih hi. Chuvangin, Kohhran tih theih baka chuan te hi a tul ta niin kan hria a, Paul kan indin ve titih a, kan thiltum chu dikna hmanga ram siam that hi a ni mai. Tunah hian member za vel chu kan ni a, a tam zawk hi chu graduate an ni a, a ru ka thil tih tum kan nei hran lo. Heng kan rama drugs te, aids te leh corruption te a lo hluar ta lutuk hi kan do dawn a ni ber mai. Kan pawl hmingah chuan RSR kan ti a. A awmzia chu kan hrilh rih lo vang se. Nang, hetiang lam hi i ngaihtuahin i rilrem ve zawng a ni em? Zoramtiama chuan a ti a. Ngaihtuah hi chu ngaihtuah ve thin teh reng mai. Tun hma lama Mizo khawtlang nunte ka han ngaihtuah a. Rethei te tuam hlawmin tanpui ngaite an intanpui tel tel thin a. Ei bil thi thi, sem sem dam dam tih te hi an thupui a ni thin. Tunah erawh chuan kan ram thil hi a chuhin kan inchuh rup rup a. A zak thei lo leh chuh chak apiangin an chang tam mai a. Tlawm ngaihna te pawh hi kan han sawi vul chuk thin tak na a, thil te nau te te tih lo, thil lian tham leh kan nun khawih dat phak thil ah chuan awmzia a nei chau hle a. Heng kaisan na te, pawisa thil ah te leh politics ah te phei chuan a rim a ra pawh hriat leh hmuh tur a awm miah lo chu a ni a. Mi hausa leh mi rethei kar hla ta em em hian kan hnam inpum khatna a ti chhe tial tial a. Hetiang zela kan kal chuan hnam ang pawhin kan la inhlawmkhawm tha thei lo mai ang tih hi ka hlau thin a. Ram siamthat intumna hi chu ka rilrem zawng tak a ni a. Amaherawhchu a tihdan turah chuan. Kei chuan in rawk te, mi neih in suh luih te, in vo leh kut in thlak te hi chu a kawng dik ah ka ngai lo. Suana chuan a ti ve ta a, Chuti a nih chuan a lawmawm e, hei kan rin tawk chi avangin kan thurawk zawng zawng pawh kan hrilh ta vek che a ni a. Tuna member te hi sorkar hna hmu zo ve lo, nun bul a than nan a tanpui na engmah dawng ve ngai lo. Mahni ke ngat a din tum, sorkar pheikhawk bun tum lo te kan ni a, kan tih fuh chuan sorkar hian kan zar an la zo hial zawk tur ah kan ngai a.